Demirgazyk kömürçi ulag geçelgesi boljak täze demir ýol magistralynyň gurluşygyny wagtlaýyn kesgitlemek. Türkmenistanyň Suw hojalygy ministrligine täze tehnikalar nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy. Mary welaýatynyň Gowşa badyny ýygnalan meýdanlarynda Ýerleri geljek ýyla taýýarlamaga girişdiler. Indi bu beýlekiler barada giňişleýin gürrüň berýär. Bilşim diýýär düýn Türkmenistanyň iň täze taryhynyň seni ýazygyna ýene bir ajaýyp sahypa edildi. Ol tamamdan garýan etýän iň möhüm wakalarynyň biri boldy. Garsan welaýatynyň Bereket etrabynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga niýetlenen we ulag kommunikasiýalarynyň halkara setiniň wajyp ýygynasyna öwrüljek täze ägirt uly taslama bazarga berildi. Has takygy, täze uzen Gyzylgaýa bereket getirip gurgan demir ýoluna şeýle möhüm ähmiýet berilýär. Bütin dünýä belli bolşy ýaly, düýn iki müň ýedinji ýylyň Bitaraplyk aýynyň ilkinji güni Bereketde oň gurluşygyna başlanyldy. Polat ýoluň ilkinji relsleriniň dabaraly goýulşyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Eýranyň we Gazagystanyň ýokary wezipeli wekilleri, ýurduň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ilkinji gezek şu ýylyň baharynda aýdan Demirgazyk Günorta ulag geçelgesini gurmak baradaky başlangyjy we Tehranda Türkmenistanyň Eýranyň we Gazagystanyň arasynda üçtaraplaýyn taryhy ylalaşyga gol çekilmegi bilen durmuşa geçirilmäge ýol alan taslama giň halkara seslenmesine mynasyp boldy. Munuň özi geljekki ulag geçelgesiniň strategik ähmiýetliliginiň subutnamasydyr. Bu resminama üç döwleti Russiýa bilen birleşdirip, şuňa gyzyklanýan ýurtlaryň ählisine par saýlawyna iň gysga ýoly çyzar. Gahryman Döwrabdullynyň we Ykbal Atadan Mahsa laýyklygyn Millet Hormaty Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze demir ýoluň Ýewropanyň we Aziýanyň ulag ulgamyny utgaşdyryljakdygyny aýratyn belledi. Şeýlelik bilen Türkmenistan kontinental ähmiýetli möhüm ulag merkezine öwrülýär. Bu bolsa ýurda üstaşyr ýük daşalmalardan ep-esli ykdysady peýda getirer. Hemmetaraplaýyn halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlägem ösdürmäge ýardam eder. Umumy uzynlygy dokuz ýüz kilometr boljak pulot ýoluň iň uzyn bölegi, ýedi ýüz kilometre golaýy Türkmenistana siňňe geçer. Täze demir ýol sebitiň ýurtlaryndan kar haýlagynyň portlaryna ýük daşalýan aralygy alty ýüz kilometre gysgaldar. Şeýle-de Hytaý bilen Ýewropanyň arasyndaky transkontinental ulag geçelgesiniň möhüm bölegi bolar. Sebitde täze kommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi gadym döwürlerden bäri döwletimiziň üstünden geçen, häzirki wagtda dikeldilen Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetine deňdir. Täze uzyn Gyzylgaýa, Bereket, Etrek, Gürgen demir ýoly üçünji müňýyllykda goňşy ýurtlary baglashdyrar. olaryň her biri üçin möhüm ähmiýetli bolar we real ykdysady bähbit we deňhukukly hyzmatdaşlyk şertlerinde konstruktiw integrasiýa üçin mümkinçiligi çözer. Bular barada täze demir ýol ulgamynyň açylyş dabarasy ýaly taryhy waka gatnaşmak üçin Bereket etrabyna oto arkaly gelen daşary ýurtly myhmanlar, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt ilçihanasynyň ýolbaşçylary bilen habarçylarymyz ýol ugrunda gürrüňdeş bolanlarynda aýtdylar.

Täze demir ýoluň gurluşygyna başlanmagyna bagyşlanan dabara Türkmenistandaky ilçiler hem çagyryldy. Bu demir ýol döwletleriň arasyndaky örän zerur ähmiýetli halkara magistral geçelgesi bolar. Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň teklip eden taslamasy häzirki wagtda örän ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Bu günki gün Demirgazyk-Günorta halkara geçelgesi hakykat ýüzünde amala aşyrylyp başlandy. Şonuň üçin şu pursatda Türkmenistanyň hormatly Prezidentini we Türkmenistanyň, Gazagystanyň şeýle-de Eýranyň halklaryny taryhy sene bilen gutlaýaryn. Bu gün türkmen Lideriniň inisiatiwasy boýunça gurulýan halkara geçelgesi ýurtlaryň dost-doganlyk gatnaşyklaryny hem berkider. Bu durmuşa geçirilýän taslama diňe bir dost-doganlygy däl, eýsem, türkmen, gazak, eýran, russiýa ýaly döwletleriň ykdysady ösüşine hem oňyn täsir eder. Hünärmenleriň we bilermenleriň aýtmagyna görä, bu polat ýolundan geçiriljek ýükleriň we harytlaryň nyrhlary hem ep-esli derejede arzanlar. Biz hem öz nobatymyzda Gazagystan Respublikamyza şu demir ýoluň gurluşygyny öz wagtynda başlap, bellenen möhletde türkmen demir ýoluna sepleşeris. Sözümiň ahyrynda şu taryhy waka gatnaşyjylary tüýs ýürekden gutlaýan. Türkmen demirýolçylaryna bolsa bu ugurda üstünlik arzuw edýän.
Biz häzir Türkmenistanyň günbataryna barýarys, ýagny Türkmenistanyň syýasy-ykdysady durmuşynda wajyp maksatlaryna gatnaşmaga. Belli bolşy ýaly, täze demir ýoluň uly taslamasy taýýarlandy. Bu günorta demirgazyk polat ýoludyr. Ol Eýrany, Türkmenistany we Gazagystany birleşdirjek polat ýol bolar. Beýik üç döwleti birikdirjek demir ýoluň ähmiýeti şu sebitdäki ýurtlara hem ykdysady bähbit getirijiligi bilen häsiýetlenýär. Eýýäm belli bolşy ýaly, Bereke şäheri täze geljek halkara demir ýolunyň merkezi bolar. Biz muňa Türkmenistanyň kartasyny hem seretdik. Bu dogrudanam wajyp taslama bolup, üç ýurduň ykdysady ösüşine önjeýli täsir eder. Men şu pursatda şu taryhy waka bilen hemme türkmenistanlylaryň bärekleýän. Diňe şunuň bilen çäklenmän, eýsem, biziň söýgüli şäherimiz bolan Türkmenbaşy şäherine geçirilýän Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň tanyşdyryş dabarasy bilen hem gutlaýaryn. Bu dogrudanam wajyp, ähmiýetli waka bolup, Çünki Hazar deňziniň türkmen kenary owadan we ekologik taýdan arassa suwly bolan syýahatçylyk zolagydyr. Geljekde bu ýerde dynç alyş maksatly bäş ýyllyk oteller, myhmanhana toplumlary gurlar. Ol şäher dünýäniň ähli syýahatçylarynyň gelim-gidim ýerlerine öwrüler. Nesip bolsa bizem şu ajaýyp ýerlerde dynç alarsyk umyt edýäs. Sözümiň ahyrynda Türkmenistanyň ýetip gelýän Bitaraplyk baýramçylygy bilen Türkmenistanyň Prezidentini we onuň myhmansöýer türkmen halkyny tüýs ýürekden mübärekleýän. Bu demir ýoluň umuman maksatlary hakynda, mysal salam, getirjek peýdaly hakynda köp zatlary aýdyp bolar. Ylaýta-da, ýükleri daşamakda, ýolagçylary daşamakda biziň ýurtlarymyz üçin bu demir ýol örän uly ähmiýete eýedir. Häzir bilşiňiz ýaly, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda Halas maşak demir ýolunyň üsti bilen ýük daşalýar. Emine häzir ýöne şoňa garamazdan häzirki gurulacak demir ýol har saýlagyna hem-de beýleki ýurtlara ýükleriň daşalyşyny has artdyrmak üçin önem uly ähmiýeti bolar diýip doly ynanýar. Demir ýoluň gurulmagy bilen ýylda şu demir ýoluň üstünden 5-6 milliona çen tonna çenli ýük daşalmaga mümkinçilik berer. Demir ýoluň umumy uzynlygy sekiz ýüz elli kilometrden gowrak, şonuň bir ýüz otuz kilometri Gazagystanyň territoriýasynda, segsen kilometri Eýranyň territoriýasynda, galan bölegi-de Türkmenistanyň territoriýasynda ýerleşendir.